Central Lairam Lawngtlai The Lairam Times min in nan kut kan in tlei hna. Thong he kul le ruk pur zarh khatnak thong thatnak kan neih lai caah a dih dong tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong thanh tu mang ven sung. Falam ralzaam hna Kalay in Falam ah an kir chap. Thawnghneh kul ruk pur ningah Falam in Kalay ah ralzaam mi Falam mi hna cu Falam lei ah cycle in an kir chap hna tiah theih a si. Falam pawlpi Falam tawlrelnak in Kalay ah ralzaam mi Falam khuami hna cu Falam ah kir dingin motor ngan paruk le motor hme hna in Falam lei ah an i thawh ṭhan hi a si. Falam khua cu ralhrang nih an uk hnu ah Falam khuami kir duhmi hna cu Falam pawl pi Falam nih a luancia biangrei thlapku thawk khan motor in tlun kalnak an tuakpiak hna. Hmailei ahcun Minister Fellowship hruainak in khuaram kir duhmi cu tawlrel an si te lai. Falam khua cu ralhrang nih an uk hnu ah ralhrang cozah rianṭuan le chungkhar hna zong Falam ah rianṭuan ṭhan dingin an kil thluahmah hna. Sianginn zong oncha na si cang tiah theih a si. Thonghni kul le ruk pur nihnih ah East Lairam Thantlang peng Zophei ram Leitak khua ah sianginn kai liomi Kanpalet peng inn kumhlei khuami cu tiah a paam tiah theih a si. Kanpalet peng Ngonlung khuami Pu Nai Thang le Dawnu a um hna i an fapa Lingnai cu Thantlang peng Zophei hmunram Leitak khuapawng i a ummi tiva i aa khawhnak ah tu bantukin a paam hi a si. Tiah a paammi Lingnai le a hawipa hi Pu Ni Hniah Hnaring khua in Leitak khua an rak phan. Cuhnuah i kholh dingin tiva ah an kal i zanlei suimilam pali hrawng ah khan ti ah a paam hi a si. Limnai hi CB chungtel CPU, CPA nih hramhram in ralkap tlakter dingah mino an rawt hna ruangah khan Chinram chaklei ah a rak zaammi a si i Leitak khua ah sianginn a kai liomi a si. Mizoram ah East Laimi pa pakhat tiah a pa. Thawhni kul le ruk biang reithlep kul le kua ah East Lairam Thantlang peng Khualhring tlang in India ram, Mizoram State, khualipi Aizawl ah khuasami Pu Tha Cung Lian cu tiva i lengkhang a zar lioah ti ah a pa. Pu Tha Cung Lian le a hawipa cu Tlawng tiva ah riak dingin an kal i zanlei sang ah tu bantukin vanchiat ton hi a si. Pu Tha Cung Lian hi zanlei suimilam panga le cheu hrawngah khan lengkhang a zar lioah ti nih a fenh. Ti i a fenh a cangka a hawipa nih cun a kawlhawl ko nain a hmu lo. Cu hnuah innlei thawngpang a thanh hna i YM A Branch hna le Central yma tang kokek puicim bawm chantu hna nih cun chun zan hlan in a ruak hi an kawl hnuah biangreithlep sawm thum le pakhat ah a ruak hi an hmuh. Pu Ṭha Cung Lian nih hin a nupi le a fale pahnih a kaltak hna. A ruak cu a chuahkehnak tlang khua ah tlumpi in vui a si. LADC ramchung fingtlang le hmun biapi Lai caholh in chiah ding kong ceih. Thawng nih kul ruk pur nihnih ah Study Committee on Renaming of Geographical Features le a dang hna cu CEM Conference Hall ah a voikhatnak meeting an ngei i Pu Ke Lal Thanzara Executive Secretary LADC, Chairman Study Committee si chihmi nih a hruai hna. Pu Ke Lal Thanzara Chairman nih cun hi Study Committee hi Lai Autonomous District ram chung i khua, tlang, tiva le hmun biapi min Lai caholh in chiah kongkau ah kherhlainak le ruahnak chuahpi dingin Executive Committee nih a dirh kong a chim. Pu SD Ram Hmachhuan, Mawya, Secretary nih cun hi committee dirh a si kong le a tuah ding biatung hna a hrilhfiah. Study Committee nih cun khua, tlang, tiva le hmun biapi min Lai caholh in thlen, chiah, ṭial dingin member hna sinah fumpum caan ser ṭha a ti i cucu meeting tikah chawnh dingin ti a si. Hi committee ahhin LADC official cheukhat hna hlei ah CYLA, LWA General Headquarters, LSA General Headquarters, LOP General Headquarters le Association for Lai Language ah an president cio hna cu member an si. Lawngtlai Zipeng hruai nakin Lawngtlai District chung ralzaam facang phawt ding kong ceih. Thawngnih kul le ruk pur ninga ah Lawngtlai Ziping Pu Donila Ruatsang hruai nakin a office chamber ah Lawngtlai District chungah ralzaam facang phawt kongkau ah District Level Committee hna tonnak an ngei. Pu Donila Ruatsang nih cun tukum chungah ralzaam caah facang thawngnih zariat sawmnga quintal pe dingin khuakhan a herh. Ralzaam hna nih a caan te ah an don a herh lai. Felfai tein hmala ka herh lai. Godown in facang phorh kongkau ah ralzam umnak Veng VC le NGO hi an biapi fawn lai. Hi kongkau ah zaanghlei cawi in cozah ṭuanpi ding in kan sawm hna, tiah a chim. Hi tonnak ah hin ralzam nih a caan te ah facang an hmuh nakhnga hmalak siseh, a hlei in ralzam umnak Veng, khua, VC le NGO nih ṭhaw ngai in an pehzulh a herh lai. Hi i tonnak ah hin additional DC, SDO, additional SP, DCSO, SDC, District Organizer, DC Office, President CYLA le Secretary Lawngtlai District Village Council Association hna an i tel kho. Tutan thawng kan thanhmi cu khavial khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarah kan i tong ṭhan te hna lai.